Thirtute a hmasain chi bei leh vek ula hei tun tum chu pu pawltea rawn live na ah hnam in pum khat na chung changa rawn sawi a ih a sawi tha in a sawi dik ka ti khawp mai a tia mah erawh chu tlirtute khanin in ngaih dan-- te rawn sawi ve a ula ih a bul tanga tawp thleng khanin lo thlir ula a tawp lamah enge in ngaih dan ih a sawi tha em a sawi dik em ih enge a dik chiah a ni tih neite in awm anih chuanin comment lamah han rawn sawi ula chuanin a sawi tha lo e a. He duhaiin a ti mah mah ni ti pawl te in awm a nih pawn comment section lamah han rawn sawi tho ru aw. Awle ka channel te min la subcribe lo in awm a nih chuan khawngaih takin min lo subcribe sak bawk u la chuan comment leh like leh share te kha in thla hrung miah lovin min lo tih sak dawn nia aw. Tunah video kan en anga kan sawi tawh ang khan a bul atanga a tawp thlengin in lo thlir dawn nia a tawp lam hi eh a thusawi hi a rawn tha chho viau mai a eh chu chu thlir tute hianin ka sawi ang khan comment section lamah in ngaih dan i rawn sawi dawn nia awle a video hi a thlir chho phawt teh ang.
Hnamte chu an lo lungmawl zo ta a, hnamte chu enga tinge a nih lohna lam hlir a kan kal ta ni tih hi a ni, Lalpan tih rik a duh ni. Unau in pumkhat zai pawh rel thei lova Zofa hnahthlak, Zofa te, Zofa chul chhuak chhungkua te hi enga tinge hmelma ang leka kan indova kan awm mai mai thin ni. Tun ang hun laiah hian social media ah leh Zoram khawvel ah hian kan lar che viau mai. Mahse comment section a comment lo kal zawng zawng hi han en teh u. In unaupa ka ni lovem ni? In hmangaih in unaupa in chipuia kha ka ni lova mi? Vai em ka ni? English em ka ni? Zofa chhul chhuak ka ram leh ka hnamah ka awm a ni. Ka ram leh ka hnamah, ka awmna ka ramah ka awm a, ka hnamah, ka identity, ka ram leh ka hnam. Chu pawh ngaihsak thei lo va, comment section-a Zofa te kan mawl zia ka lo hmuh chhuah theihna turin, Lalpan a hmuh chhuah theihna turin. Lalpan min hmuh chhuah tir a tumna vangin engvanga hnamte hi lo lungmawl zo ta nge kan nih tih hi zaninah hian he Zotipim live programme ah hian Lalpan tih ri ka duh chu a ni. Hnam hmangaihna thinlung pawh pu zo tawh lo. Hnam i hmangaihna tur chuan i unaunu, i unaupa chhan dam turin thian chhan thih ngam, thih leh ruam khata, dam leh tlang khata tih hnam, chu hnam chu chu kan Mizo nihna kan identity a ni. Engvanga kan ram leh hnam thinlung hi pheldar nge, kehsawm nge a ni ta tih hi Zanina hian Lalpanpuan chhuah chu a duh chu a ni. Kohhran Paul Denomination a UPC Salvation a Presbyterian a min then hrang a un a vin pum khat thei lovin chu mai ni lovin Myanmar Manipur Kachar Assam Tripura Bangladesh Mizoram min phel dar leh a phel sarih in min phel a. Chung te avang chuan unau chu kan in then hrang mai dawn em mi? Thisen pakhat chhul khat kual kan nih tih hi i hai lo vang u. Zofa hna thlak hi chhul khat kual kan ni, thisen zawm, Laihrui zawm vek kan ni. Chu mai ni lo, rinna ah Lalpa rinna hmun khat, Baptisma hmun khat, Thlarau hmun khat chang te, Calvary ah Isua Krista lal leh chhan damtu a pawm hnam, ring hnam kan ni. Engvang in nge Zoram hi a lo thim zawh tak? Engvang, eng, engtiang fakav in nge Zoram hi phel sawmah a lo awm tak hi? Zofa te hi eng engtifa ka vin nge phel sawm a, her sawm a, bu rawt sawm, na khawl a rawt sawm ang a, engvangin nge hnam te chu kan lo awm zawh tak tih hi a ni. Khawi chin hi nge i ram, tu chen hi nge i hnam chu? Mizo tia hian Lai Paite, Hmar, Kuki, Ranglawng, Darlawng, Chawrei, Lakher, Pawi, Lai, Ralte duh lian chûng zawng zawng chu mi zo ka ni ti ni lawm mi? Engati nge hnam khatah pawh ding thei lova nang ni kei ni in tia hnam te hi eng engati nge kan lungmawl zo ta? In pumkhat zai i rel ang u. Hnam thinlung hnam hmangaihna thinlung i pu ang u. Kan ram leh hnam hi han bih chiang erawh, han thlir chiang erawh, zan mut mu tuah lovin, mut hei lovin han awm ve thin teh. I lung a che ve ang, i mittui a tla ve ang. I ram leh hnam thlir let tur hian, chhui let tur hian, research tur hian vawi eng zah nge, mut hei lovin, thlai eng zah nge i lo awm ve tawh. I nitin khawsakna leh i nawmsik bawlna ringawtah khan i cheng mai mai a mi. Muanga i thu chhung khuan i hnam, i ram hi hmelma ten an chhuksak mek che ni tih hi i hria i lo hre ve tawh em? Kan politician kan ram hruai deuh te pawn hei hi lo hle rawh se. Kan hlimthla, kan darthlalang chu tun atanga tan hmun kan tan kan khawh lo chuan kan thenawm state Tripura kan unaute khu kan dinhmun kan hlimthla kan darthlalang a ni reng a ni tih khu i hria ang u. Nakin ah chuan kum sawmhnih tun atanga kum sawmhnih thangkhat lian ah chuan kan ram hi kan ram leh hnam hi kan inti changkan chhung hian milem bia hnam dang ten min chim ralh min chim ralh dawn a ni. Kan ram roreltu kan Chief Minister te pawn lo hre rawh se. Kan thlang lawka kan unaute, tlangmite ram Tripura pawh khu Kawr hoin an chim ral tawm majority a an pha tawh loh avangin ram neitu ten thuneihna an nei tawh lo va, kawr ten bengalai bengali ten thuneihna majority an nei tawh avangin an ram al hlo tawh anih khu. Khutiang khu i nilul lo ang u. Engatinge nang leh kei unau kan la insiah, kan indo, kan indo va, politics thianghlim lo hmanga kan indo, kan indo chhung hian kan ram leh hnam hi ei chhiatin, chimralin, assimilate in kan awp dawn a ni tih hi i theihnghilh lo vang u. Kan ram leh hnam, kan ram sorkar, kan Chief Minister te pawn he thu hi lo hre rawh se. Ram leh hnam hum him turin Voyinnia hian ram roreltu ni turin Lalpan a khai chhuak cheu a ni. Hnam hmangaihna thinlung. Ram leh hnam a boral ai chuan mahni nunna pawh hlan ngam turin sipai huaisen a commando turin vawiin ni ah hian Lalpan a mite kut kal tlangin a thlang chhuak cheu a ni. Mipui lah hi kan ah a. Khawi chen hi nge kan ram tih pawh Zoram mipui hian in hriai em? Khawi chen hi nge kan ram len hnam? Kan hnam ah chuan engchel hi nge a huam? Kan ram chuan khawi chen nge a huam? Zofa te kan del chin hi kan ram a ni lawm ni? Chutichung chuan una min do in ka la insual zel dawn a mi, i rama i hnama hua rawh, nang chu mi kha mi ka la inti zel dawn a mi, nang nih a nang muhil tho rawh. Ram hmangaihna thinlung phu lovin sum leh pai i pumpui ringawn hmangaih khan a mi khawvel luai i lo tum a, Zohram tum ding i lo tum ni. Krista dungthuhlin i awm dan chu Krista chanchin tha nen in mawi rawh se. Zohram i lo hmangaihna chu Krista chanchin tha nen in mawi rawh se. Krista chuan hnamte a hmangaihna vangin a nunna a hlan asin. Hnamten zalen a lo nei theihna turin a nunna a hla nasin pa thu zawmin Nangni kei ni in tia kan in do chhut hian hmel mahte min ei che vek dawn a ni tih hi i hria em lo hre vek rawh u in a e mai. Mall hi a hun tawh lo, fing ro! Hnam te hi fing ro! Engtiang chengin nge hnam te hi kan mall dawn? Engtiang chengin nge kan mu thu dawn? I lam in hnam chim ral a awm mek tur hi i hria em Isa khua nen lam in? Chuvangin hnamte hi thawhara hun a ni. In pumkhat zai lela hnam kan nihna ngal lian taka ding tur engatinge phelhsawma kan awm a, belmahtena mi ngam theihna turin hrui lian tak, ban lian tak, thingpum lian tak min phel darh a, a mal te tia min dah chuan a duh duhin min pawt sawm thei tawh ti se rawh u. Hnam pangai la hi i nei ang u. Pathian thu i lo awi na khan hnam hmangai rawh. I lo piang thar tak tak a nih chuan hnam hmangai na nei rawh. Chu hnam chu a tu hi nge? Mizo chu tu hi nge ni? Enga ti cho te hi Mizo an ni em? Ni lo, hnai lo! Chaw i ei tawh em ti cho hi Mizo a ni lo! Bu ka fak ta, ka kil kial, khawi a haw ti, khawi a pei ti ti pah Mizo tum fik a ni! Mual tawk suh! I va mual rei ve! Hnam hian engchen hi nge a huam tih hi i lo chhun ngai tawh em? Hnam hmangaihna thinlung i lo put a nih chuan hnam hian engchen hi nge a huam? Ram i lo hmangaih nih chuan ram chuan eng che ni nge a huam? I lo hre ngai em? Ram te chu an lo lungmaw zo ta a. Anih hi har ro

Sunday school a i kal a sawmnga thawhlawm i va pek a, hming an lam a ka awm tih pah a, thawhlawm sawmnga i pek ringawt kha mi i piang thar chhan, hnam hmangaihna thinlung pu si lova piang thar i nih chuan i piang tharna kha a dik tawk lo tih hre rawh, em em tawh che. Em em a che! I em em tawh zia khi i infiah em mai mai a! Hei Zoram sorkar kan Chief Minister pawn lo hre rawh se, Krista dungthuhlin hnam hmangaih le thil lungpuiin hnamte zalengna lo chhuah theihna tur chuan Krista chuan a tuam ngam asin, Krista dungthuling hruaitu hotu Commandos sipai lo ni rawh u. Ching mai a mu thei lo hian eng chin nge i lo awm ve tawh? Kan phak tawk a nih hi. I sumdawnna ringawt, i akamna sum leh pa i lo lu hnemna tur ringawt a mi i lo pian thar chhan mai mai a, Pathian hi i hla ve em? Inkawl hun a ni rih lo. Insuih khawm turin hnam hmangaihna thinlung puin nang ni kei ni ti loin hnam inpum khat va i rel ang u chuanin kan chakna chu lalpa a ni ang. Kan chak ang, kan chak ang, hmel mah min ngam lo vang. Aw ka la life avangin mi rawn call tu kha min lo hrethiam la nakin aka chhang dawn che nia kan ram leh hnam chi in pila awm mek tur hi i ngaihtuah ngai em. Chumi chu a nih vangin zan mut mu hmu lovin, zan mu pawh tu a rem thei lovin vawi eng za nge i lo awm ve tawh? Pathiana Thlarau Thianghlim i pian thar avangin chutiang chuan zan khat tal i awm ve tawh em? Unau kan in do a, kan in seh seh a, politics ah kan in seh a, Kohhran pawl denomination ah kan in seh bawk a, state ah kan in seh bawk a, pahnam ah kan in seh bawk a, a tul ngang aniang ka la la lawk teh ang. Awle.
Thirtute khati chin kha ni phawt mai saiin a sai deuh a, a fu lai in en duh a nih chuanin zo thli fim producer tih ah khanin in lo va en ang a, ih a link a rawn dah dawn tho a, ka sawi tawn khanin pu pawl te ah Hi a sawi chu ih a dik ka ti a kei pawn amarawh chu mi hi mi zia in ang lo hrang hrang mi ngeih dan in ang lo hrang hrang kan ni a thirtu te khan in a thil sawi hi a dik in ti ve nge a dik in ti lo tih kha comment section lam han rawn sawi ula ah a ni ti mah mah lutuk e in tih pawn in thlahrung miah lo in rawn sawi ru aw thlir tute.